changamire chaive nemuranda wenyu Wando wakaoma musoro. Mm. Sekirita. Basa renyu. Ndiye unonzi Charles Muzoriwa. Eh, ndini. Alright. Saka iwewe Charles Muzoriwa ndinokumbira kuti uchasimudza ruoko rwako rwerudyi uchitaura mashoko okuti pane zvese zvauchataura chichange chiri chokwadi. Alright. ita sekutaura kwandaita chese change chataura pamberi pamambo change chiri chokwadi pamberi pamambo mutsimbi haa ah, kana vachirevesa kana denga rino richanzwa iyewe muzoriva kana uchiti kuramba nyaya yako pana panyaya yako yakanyorwa yo kunzwa kamitisa tendai Uri kubvumirana nazvo here? Hongu kana kuti kwete? Kwete. Mama. Ha nyaya tiri kuinzwa. Uri kuti murarasikana zvaari kutaura ari kukupomera zvisizvo. Hauna kana imwe magnet kana chimwe chiratidzo chingangoratidzawo kuti munenge makambosangana kwokuti musikana angati angangokuzora angangokuzora nyaya yekuti ane pamuviri pako ah, hapana hauna kana pamwe pawakambosangana naye hapana orit ah, aya kana pakadaro pakanaka Ndevapi ava? Sikirira. Kana vasumudza mai vasumudza ruoko ndevapi? Imi makasumudza ruoko simukai mutsanangure tinzwe kuti nhau yenyu yakamira sei. Pamusoro imambo. Ini ndakamira kudai. Eh ndini amai watendai. Eh, Ndoma witness atinoda manje mudara eh. mudara. Eh mukoma kuramba angarambe zvake asi ndine musi wandakatuma tendai kunochera mvura kutepi tendai akanonoka kudzoka ini ndikasimuka ndikateera kutepi ndakasvika ndikaona chigubhu chiri pai chiri patepi ndikanotakura zvigubhu zvangu pandikanotai kunotendeuka kudai ndiri kuona tendai ari kuya nechii nekamukomana ikaka kakapfeka magirazi kari kuramba nhasi pakati pedari kamukomana pakangondiona kakabva katiza

Ah, zvese izvo zvataurwa handisi kuziva hapana chandiri kubvuma kana wani ah kana pasina ayo ari kuti ari kubvuma secretary tavinyora maminutes kubvira patatanga tonoti tichaita maminutes mangani noti pane zvekuti unowestira chi dare chi nguva iwe uchiziva chokwadi pane akasimudza futi chi ruoko eh, muchindarume Yeah, taurai mchinda. Eh, pane mukomana uyu pane pandaitombosangana naye pandaisangana naye ndofunga baba tendai ndakatombovaudza nyaya yacho asi ndakangovati muchidimbu kuti tarisai mwana asi ndiye mukomana wacho umwe wandaisangana naye aina tendai panguva zhinji tendai achibva kuchikoro Tikatarisa mudare umu vatova vanhu six vari kutaura nezvechi nezvake ona misoro six yese ichitaura chinhu one iwe uchizvidza dare iri asi dare diki ronzi dare ramutsimba pane vakauya vaizviti tisu asi vakasvika pakudii so iwo kana une chokwadi chaunoziva usapedzera dare chi nguva uri kuti azviita vakomana vakadzidza vemazani mosvita vakadzidza kudarika isu madhara asi kudzidza kwenyu isi takadzidza kudarika inu sikisani Ndakwaurira mukana iye takuda kuti uratidze chokwadi chaunoziva kuti mukomana ndewako zvishu here ende unomuziva here takuda chokwadi chinobva kwauri otiratidza kuti unomuziva sei mukomana wako hauna zvaunoziva here chingava chiratidzo chekuti ungaratidza hungava humbowo hwedare pane pane vaikuona imwe mumamana vataurawo asi iwo hauna vekukuitira kuti ukanyarauzvinyadzisira wega da kuedza kukubatsira iyoyi kana une zvaunoziva pamukomana une zvaunomuziva inazvo kana aedha ane ranga aedha ane chii unokwanisa kusimuka wotiratidza iyoyo chaunoziva pamukomana tokwanisa kuziva chokwadi kuti hazvisvo chii mukomana unomuziva towana uchiendera mberi nenyaya yako tichikubatsira mm, zveshuwa mukomana uyu ndaifambidzana naye ende ndakambowata tese ndototi kana seni wakatomutarisa ipapa pakabvisa hembe yake ane taturi nekakos kanaka apa achesa atori netaturi anaro

Right, machindi iyi ndo nyaya dzatoda. Ona ichi, tarisai mukomana tione kuti humbowo chaiwo here. Izvi hazvina basa ndikuenda kutoilet izvi. Ya, Sa- type sa- riripo iri. Saka ari kurota here musikana kana iwe uchiti ichi? Iwe kana uchiti haumuzivi iye achiziva tatu iyi. Aka- a- Akariona sei? Ya, mambo. ichokwadi musikana ndewangu yaa chiti chiti chitonyarara zvako nyaya yaga ya- ma- machinda chisiye muchisiye kana musiye kana Nyaya- nyaya yagara yakadi yakazvitonga iyi. hapana kana chati chadi chati chatonga sekretary pedzisai taura nyaya right e, chikomana e, handi wati uri kubvuma mhosva yako kuti musikana anomuziva eh, kutoti musikana mudzimai wako mhosva yakuti uyu mudzimai wako ndoziva ah, zvakanaka garai zvakanaka toonisana padare saka padare panotaurwa chokwadi uri kubvuma kokuti aona tatu yaunayo here Kana kuti uri kubvuma zvekuti ave mudzimai wako mubvunzo. Ndikubvuma kuti ave mudzimai wangu iyi nhau yehurombo ezvi ndaisa ndagadzirira kuti ndide sei tiroore. Alright. Aiko kana pakadaro hapana kuti hapana kuipa. Madzimai mhururuko. Musha wadi? Musha wakura. Handiti? saka nhau yapo ndeyekuti nenhau yokuti wazvita munhu akaoma musoro dare riri kuti kunganza kwavaita dare uri kubatwa nemhosva yekutambisira dare nguva uchiziva mhosva yako mm -hmm. zvinhu zvawaifanira kunge wakaita uri kupi musina kumbobvira masvika pano musikana wako paakauya kumba kwako achiti ndauya uyu kuti tizoaka musha ibva watamisa chi mukana saka tingasera tichimonerera rega ndichiti uri kubatwa nemhosva mhosva yako yokutanga ndeyekutamisira dare nguva uchabvisawo che mbudzi nyari 6 dzedoro izvi zviri kudyiwa pano izvi uchabhadhara baba vatezvara vako ava mombe mbiri izvi zvandiri kutaura izvi hazvibvisirwi uko zvobvisirwa pano padare ramutsimba mm. uchabhadhara mari yedare yabvisa mudhara wayo iyi mari yedare tiri kukupa 3 days unofanira kuvabvisa chi 30 dollars vanodzosera mudhara uyu izvi zvese izvi zvese izvi izvi zvatataura izvi ndiri kukupa two weeks inofanira kunge zvauya pano saka iwo musikana uchibva pano handi tete vako varipo tete muripo hongu iwo uchibva pano hausi kuenda kumba kwamudhara uyu uri kubuda hameno muchananga kupi wotobata chi wakadanana netsotsi ndiwe Kutobata trouse ritsotsi rako. Tete mozouya nechi nehembe dzemusikana. Zvinomwisa chi? Zvinomwisa mvura ndosaka ndamwa mvura. Saka tinoti dare redu radi tinoti sununguka yenyu kubuda chi?